alamatyna garamazdan, ýagny minus alamatlar hem hemmesi rasional sanlar, minus bäşden dört. Umuman bütin sanlar hem şeýle sekiz bolsun, on bolsun, ýigrimi bir bolsun, hemmesi rasional sanlara degişli, ýagny natural sanlarymyz. Oň sebäbi biz eger şu sanymyz hiç zat ýok bolsa aşagynda bir bar diýip düşünýäs. Ýöne biri umumy köplenç bir ýazamyzok.

Ikäden. Diýmek, häzir şu taýlaryny aýraýyn düşünmek üçin. Diýmek, şu görýän çyzygyňyzyň özi bölmek diýmek başgaça. Drop, ýagny 4-i 2-ä bölmek. No, rasional sanlarda şu drobyň aşagyndakysyna maýdalawjy diýilýär. Drobyň üstündäkisine-de sanawjy diýilýär.

Dogrudyr-ot diýmek, ýagny aşagyndaky san ýokaryndaky sandan uly bolsa, şoňa dogrudyr-ot diýilýär. Mysal hökmünde 5-den ikini getirdik. Bu alamatyna garamazdan minus 2-den 1 tapawut ýok. Minuslarda hem şeýle hasap edilýär. 4-den 1. Nä dogrudyr ot hem edil şonuň tersi, eger kiçi san aşagyna, uly san ýokarynda bolsa, nä dogrudyr ot. Adyndan hem belli şäl, görünýär, nä dogry. Yani şu taýda bir zadyň dogry däldigini görýäs. Yani 2-den 5, başgaça alamatyna garamazdan minus 3-den 20 ýokarsy uly bolsa, ýokaryndaky san mydama şu nädogry durup bolýar. Öňüne minus goý, goýsaňyz ýa-da plyus goýsaňyz tapawudy ýok. Hemmesi nädogry durup. Garyşyk droplar öňünde bütin sany bolan droplara garyşyk droplar diýilýär. Iki bütin ikiden bir, mysal üçin. Bäş bütin üçden iki, mysal üçin. Iki bütin ikiden bir. Muny nädogry droba geçirmegiň usuly hem bar. Ýagny, iki, häzir size düşündirjek, iki köpeltmek, iki goşmak, bir diýip geçirilýär. Biz gaçaýdanymyzda Ilkinji nobatda şu ikimiz nädogry durazy geçirilende şu bolşy ýaly ýazylýar. Bu iki köpeltme ikimiz nirden geldi? Ine şu ikini şu ikä köpeltdik. Şu ikini şu ikä köpeltdik. Oň üstüne de şu bir goşýas. Birini ýaşyldan görkezeyim. Ne birimiz. Biri soňunda soňunda goşýar. Gysgaça şeýle muň geçmegiň başga bir usuly bar. Ýagny 2 köpeltmek 2 goşmak 1. Ilkinji nobatda şuň 2-ni bolşy ýaly aşak ýazdyk. Soňra 2 köpeltmek 2 köpeltdik. Ondan soňra 1 goşduk. Şu aşak garyşyk durumumyz hem geçip görkezeýin. Ilkinji nobatda şu taýyk men

maýdalawjylary meňzeş şu ýediýimiz ştaýk ýazýas bolşy ýaly ýediýimizi ýazýas sanawjylaram maýdalawjylara meňzeş bolany üçin sanawjylaryny goşýas bir goşmak dört deňdir ýediden bäş indi eger maýdalawjylary meňzeş bolmasa onda nähili goşýas şolar barada durup geçeliň üçden bir mysal üçin goşalyň dörtden üçe deňdir. Ýagny şu ikisine umumy maýdalygyjy e, ikisine hem bölünýän bir san tapýas. Şu 3 bilen 4 ikisine umumy maýdalygyjy tapmaly, ýagny 12. 12-nji taýda ýazýas. Soňra ýene drop ýazýas iki sany, iki sany zadyň bulaşmaly ştaýda ilkinji nobatda bulaşmadyň ýaly. Soň ikisini aşagyna 10 kiler ýazyp çykýar. Sebäbi ikisini hem 10 kiler deňledik. Indi şu taýda ýokar şu taýda näçe ýazmaly şoň üstünde durup geçeli. Ýagny 10 kimizi 3-e bölýäs, çykan jogaby 4, şuňa köpeltip ýazýas. Bärde de şoň ýaly 10 kimizi 4-e bölýäs, çykan jogaby şuňa köpeltip ýazýas.

Umumy maýdalyjylar deň däl bolsa, ýene bir goşmagyň bir usuly bar. Ýönekeý usuly, mysal üçin, üçden iki goşalyň, ýediden bir. Bu usulyny başgaça kebelek usuly hem diýilýär, ýagny şeýle alýas kebelege meňzedip,

2 köpeltmek 7. Soň aralykda goşmak bolan üçin goşmak ýazýas. Ýagny şu taýda goşmak bolsa goşmak. Şu taýda aýyrmak bolsa aýyrmak ýazýas. Ikinji nobatda kebelegimiziň beýleki ganatyny ýazýas. Ilkinji nobatda çep tarapdaky ganatdan başlaýas. Şu ýok burç çepe çykyp duran ganat birinji ganat, ikinji ikinji ganat. Bir köpeltmek 3. Bu düýbünden

on bir başgaça aýdanymyzda şuňa goşmak we aýyrmak şeýle ýönekeý muny san aňlatmalary bilen hem şeýle umumylaşdyryp bileris mysal üçin a dan b goşmak c dan d bolsa deňdir umumy durap çyzarys a bilen c mizi köpeldip aşak ýazarys b bilen c mizi köpeldip

Eger şu taýda minus bolsa, şu taýda-da aýyrmak. Gaty ýönekeý usul. Bu usulda hatda umumy aýdalajylar deň bolanda-da şu usul ulanmak mümkin. Islendik droplarda şu usul ulanmak mümkin. Mysal üçin, 7-den 1-mizi goşalyň, 7-den 2. Adatça şu usul boýunça maýdalawjylar deň bolany üçin ýedimizi ýazýas, bir bilen ikini goşýas, ýediden üç bolýar jogap. Ýöne şu şunda beýleki usul ulanmak hem mümkin. Kebelik usulyny mysal üçin ýediden bir ýazýas, ýediden iki.

Şeýle näme etdik bärde-de edil adatda bolşy ýaly. Ýedini ýedä köpeltdik, indi aşagyny ýazdyk. Birimizi ýedä köpeltdik. Bir ganatyny birinji ýazdyk, soňra goşmagy goýduk. Ikimizi ýedä köpeltdik, ikinji ýazdyk. Bärde aşakda durumyz çyzýas. Deňdir durumyz çyzýas. 7 7 49. Köpeltmek tablisadan bilşiňiz ýaly bir ýedi bilen on dördi goşsam ýigrimi bir. Indi bärde bu drowyň iki tarapyny ýedä bölsek jogap üýtgemeýär. Ýedä bölýäs. Gysgaldýas başgaça aýdamyzda. Ýigrimi birimizi ýedä bölsek üç.

alamaty bölmek bolsa, droplary bölenimizde şu üçden birimiz ýerini çalşýar. Şu bölmegimiz şu taýda köpeltmege öwrüldi. Soňra üçden birimiz hem ýerini çalşýar. 3 ýokaryk geçýär, 1 aşak geçýär. Men birden 3. Şu taýda has zat bolar, ýa şeýle görkezeýin. Ýagny bu da ýokaryk geçýär. Ne şu geçen haly, ýagny üýtgeýär we köpeltmä geçip, şu anda 2-den 3 bolýar. Köpeltmek bilen bölmek rasional sanlary. Gysgaça şulardan ibarat, ne garyşyk drop, ne dogry drop, dogry drop. Şu bir geçsek, şulardan ibarat.